meg otim lok kom boss meg otim wek ka abuny iye tin un dong penya romo ne ajulu in in ipwony pwonyo bul ajulu in imaro lok pingo pe ikong ilok lok kom otim jwir wuru tika oyela an pe aloko lok mo eke madok kom otim angeyo pingo ne lok kom otim boss meg te iti maber itin gi bota ape gi side uwek atit iu ni wun manyen ki dano macon. Bot mego Tim, en aye obedo ngat mo ma obedo die-hard ma naka yang okato gire from nowhere dyero mere kwo ne o pi Acholi me cung pi Acholi gwok nongo expect ni Acholi obicwake yo until the end of the journey ci Nen calo ludongo-nu pud tidi ki cwiny eni nio weng me cung pi Acholi ci oo kare ma nongo mwaka tye ka cito. Ongingo left ongingo right onongo Acholi mo ma tye ka supporting en peke gi lweny moni ma en ecako pi Acholi-ni. Cosmic is not a bad person. Wuneno jami mogo matino tino acel aryo ni otimo timo en aye wutye ka basing iye. Ento jami mabeco madongo madwong ca makato alip pyeradek ma otimo timo-ni odeg lok iye. Tin kong kwany gi bota ka omito blaming an. Nongo ka iwinyo pat pa otim, otim ool aola. Acholi obedo kaka moni ma pe mito neno latin pa ngat mo ka ile malo. Wunen example-le ki i gangwu wun Acholi, ki i gangwu ba gang pa wun ki acel acel. Acholi ki latin pa omin babane ka dong oneno ni tye ka ile tye ka weko mege-ni doko lamone cut. Acholi kit oneno mego oneno lutino pa lamine dok gitye ka dongo ka progressing mege dong gipe ka developing doko lamone Acholi ka oneno neighbor tye ka timone maber en pe ka timone maber doko lamone Acholi ka oneno ominne kikome tye ka timone maber en pe ka timone maber lamone Man aye Acholi wun wudek lok ada i wi dano wek dano oniang piny piny. Blim i otim en kany kuca kany kuca. Otim en obedo ngat acel bosmik en munen ni obedo piny ocak tamo bosmik mono obedo anga con ni acolli kun bedi mono otim ti kuman ni pingo otim mono olokke odok pingo kun niang ni otiko man ni man en gin omyero wun otim Dong atittiwu, otim kombeddi ma kato woko waco bene ni en bene dong tye latin pa lacan-ni, miti bene ci bong bene paliamenni ki cinge, bene item, wek obin otim ocakke kenyu. Dano dek otim pi lok ada, pien otim ocako gengo cam pa jo ma watye ka cam i te tipo ma dano pe tye ka nenogi, otim ocako tuco lok pa jo ma tye ka cam i nge katen ma dano pe tye ka ngeyo ngo ma tye ka timme i nge katen. peko ocako i kom otim ki kenyu ma nyang latin i longe en nen gi wer ne ken labongo gudu politic no bal pu tim peko pu tim no pe ki ngat mo ken lamone pu tim bene naka peke en dano ariyo adek ma dong nen tin gi tamo gi loko marac i kom tim gi utamo lumone pu tim mi at one point bene otim okonyo gi nino moni bene gubedo lurem otim otim ngat ma ti so peaceful otim maro dano otim larem dano tic mutim maro i wi lobo ni en ni joking mi timo waco ree Karaoke eno comedy, funs ingete, entertainment keken man eno tim. Ka imito ngeyo tim maber bed cok otim. Ka ibedo cok otim cet ma cwinyi leng ci ibiniang ki rutim. Ento ka icito ki cwiny moni en rungula, cwiny moni en en en en cwiny kong ma giwaco ni kongola, cwiny moni me col cwiny eni pa catan-ni inget otim ma weko tim oniangi ni in ibedo mere twol mo, ariya mo ibinongo weng. Otim Nino mo waa ki Kampala ka en gigoyo ire cim wacito i Arua Park. Onongo joni mito cwalo tim ka wer i Arua Park i Arua kaka aryo. Guculo tim milion abic. Acako neno en wun wa otim kono cene pe, otim kono gin moni pe, otim naka otiyo ki cene naka i kom dano. Tyen dong oneno ni otim tye wild. Otim otiyo ki cene naka i kom dano. Dano mupong aponga i kom otim nino en mego mo obino ni en dong eri i Kampala mito doko lukum. Yo pe, otim tingo cene miyo bot mego. Atin me dugi giryemo en, nongo en tye acikari ka meno wa ot bene gundwero ni pe ecul oting tio. Oting tio mi oti ni cul cini adi ni icule limiya acel pi aryo, oting tingo limiya adek pi arabicel di icing nyeri. Man otim ba, owiny pat eni. Otim wa a wacito wa a gi i park eni oti otiyo ki coka limiya abiro. Dong wadong ki milion adek ki alib, eh, milion a- angwen ki alib miya adek. wacit nagur o nagur don pong o tim bot mi jo mukene koni gubedo kany gubi cwaka gubi bedo witnesses ma mega gubi bedo cadenna ka ati loko lok goba pi kom otim ba an ya loko de pat po tim ma naka yang a en ma wun do nen ni olokke ni otim mono obedo anga cero nagur dano me nget jal bos mi ka tim ara jal bos o nen gin moni kon tim kwany ceno miyo watiyo gi nagur ke cocok ali miya biya Mukene giwilogi kongo amata, jo mukene gimiyogi dek i otel. Wa a ki macet, en kono dano pa dano ba en boss mi ka ngeyo tim maber, tim dano pa dano, tim maro ngat mo keken. Wa a wacito i Acholi quarters, malo ci rekaca. Gikunu, en the same Acholi ma tye i ngete ni, ngat mo ma lok me konyi pe ba, Lok ki i konygi keken. Par mere obleyo mi ngat mo kenyo tim dok tingu cene gin alip miya adek pyerabiro tiyo kede kuja wa a wa cito Namungu, Soweto, kabedo ma culi dwonge ca ki kunu the same issue wa bedo cene pe otim en ma nongo wa dugu idi Damungu ka maleng wa cito i Bali Bali nongo dong otimo dongi million acel.

Pe agoyo pul ki joni, nge en del doge tye, ngala eni pe pekone. Aa, layub lela mo pe goya ca, aa, lacato boko kwer mo pe pe tema, cal in bo i lago langolo eni kono. Joni dong twero tim bene ngeyo tuko pul, goyogi matek tutwal, joni kece i kom otim, niwake gi cente ko. En dong nyimene goyo na cim acel aryo dok lutino mako goyo tim, tyen lokke bene ni pien otim tye pam pam pam, gigoyo tim matek. Ah! Tim tuc komu, tim weng remo rette keken. An dong aa waceto kuca, waceto ayinyo nongo pwod lalet tiger tye, cito bot tiger gikwanyo cim pu tim-mu weng, waceto wacako penyo wadok cen watim wadoko, wadok kuca boss me ngo dong mutime? Lutino awobe ni otim omege ayeto gi ni mono oo gin layub lela mo pe goye, ni mono otim omege ayeto gi ni mono mulema mo eni yet ko man ngala me tuku pool, acoli acoli otim dok nino mo kene wa a wawoto wacito kwene wadok tung piny ca en wa pud waye ka pale kin kin piny en ka limo dan jo mo from no where gicako no tim wake goyo tim mate otim gi goyo ka ka abiro matino tino tino ma an no ati physical atye I felt so bad gibino i group gigoyo matek nona nona ni wake ni a waki gi cente ni waki en wilo kor ni gin ma lego kor ne ba gilego wa dek ka imiyo gum iwi otim otim nung tin en ma nung temo jemi me baracoli kwede otim bene calo dano adan ne kama nung liwadi gi bene tye ka cam iye mwaka bene tye ka cito lutino bene tye gi mo ma en tye timo nung cene poli bene tye ko ko dong bene en icito i te kodi dok ka mo i te tipo bene e nyong i nung cente peko de kom otim dano ma de caya no kar kome otim yo tye ka goyo dano kun otim tye ka waka ka mete kolo otim Ka in imito mere peko bot otimi nongo weng, cit iring in jo moni ma nongo itimo gudo i komgi-ni, cit ipenygi mot ma cwinyi okwe. Ibinongo ni peko ocakke ki botgi, Otim is so peaceful, Otim pe tugo wa lweny i kom ngati, Otim pe dayo i kom ngat mo ba. Wun wuneno bocmik eni? Bocmik pe dayo i kom ngat mo keken. Bocmik. Ento ka eroko Otim, peko mutim tye kwede tye acel, me wek awacciwu. En aye otim ka gijuko dong ka okeco dong pe ye juk mo keken otim obed calo mutoka ma brake ocodo ki lung goyo dong gin munen ka okeco man en otim ento weko nen ni otim dong rac mada ikare otim dong kong bene kwi omako amaka gigoyo giwano timo okato otim ocung bene codi kweyo codi lweny gi otim alwenya. So, jo manok en ma wun wuwinyo i kare-ni kono ni otim kono ongo giloko mutim marac-ci, jo eni bene pe gingeyo pingo gitye ka lok marac i kom otim. Gitye ka yenyo mere gin mo wek bene igi obedgi gin mo, gibed around. Ineno? En bal tye kenyo jami mutimo timo cok alip aryo mabeco pi acwel lum, pe gitye ka neno, gineno abic keken mutimo tim marac-ci. En gitye ka dealing kede but otim calo dano a dano ol aola otim enni otim onge kit me ngiyo otim mot onongo ni jo ma tye ka kelo ayera i kom tim gunongo ni otim ocito ka gengo iye ka cam ka moni man ene lok ada omyero gilok dano obed agonya pe dok gibed ka gongo jami agonga lulweny i kom otimi gingeyo pingo gitye ka lweny Wutim pe ka lweny i kom ngat mo. Wutim juko i gi cam moko acu ni pe giye latin pa ngat mo ka ma gin tye ka cam-mi. Latin mo pe onyon tyene ka ma gin cam-mi, gicam kengi. Man aye acoli. Tem cito ka cam ka ma ludito tye ka cam iye inongo oko. En oweko tim kun bene dong tye ka nongo peko pien en ocito ka i wi tebol ma nongo en peke iye dong en odonyo mito icam bene kunu. Acol dong pe ye man calo puc. ma dongone gi latit pwoc Hao Hao gitye ka ngwinyo wi otim kumeno. An lokke weng eno man en Eva Young Ajulu. Lok man otim pe winyo lokke. Otim winyo lok dek tic kede adega. To ka winyo lok kwo ci kwere ni ngin ka pe winyo lok mo ci ikwero. Ngat mo ka pe owinyo gimo ci kwero. Ci do okwero lok wuni bene ke pe winyo lok. Winyo ento dek tic kede. Maybe waci balle eno pe ye tic ki lok mo eken. Bero opyeno olo.